Amigo y amiganan, welcom bia mas den un otro episode di bo podcast The Journey. Mi tin cu bisa cu pa ami tur e grabacionnan cu nos a bin ta haci te cu awor akinan, e episodenan cu nos a bin ta haci te cu awor akinanan, cada un di nan ta tin un impacto masha masha personal riba mi bida y mi ta confia riba di bo tambe. Di tur e reakshonnan ku nos ta yanda tambe bo ta mira ku di bèrdat e intenshon di e pòdkast pa nos gèt konèkted ta tumando lugá tambe. Anto mi ta masha masha kontentu i agradesido na abo ku ta sigui nos den esaki. Loke mi ta purba hasi hopi biaha tambe pa usa mi propio eksperensha pa mi por konekté bèk ku mi invitadonan te kaminda ku por naturalmente I di e manera ei bo tambe a haya bo mes den e historia huntu ku nos. Kisas bo historia ta un tiki diferente, pero importante ta ku nos por mira ku nos tur ta riba e mesun journey. Anto den e journey ei nos enkuentro ku Dios ta bibu i real. P'esei awe pa ami ta un plaser di por bisa bo ku mi guest pa e episode aki ta un amiga, stimá ruman, bestie, Mi counselor, mi terapista, numero op. Un persona cu sigur mi por desahoga mi mes cerca dje, anto mi ke pa bota mi sinti bo comodo. Den su historia y nos compartiendo hunto cu bo henter e experiencia aki di su persona. Moin, welkom, danki pa honra e invitacion aki. Danki, pastor. E honor ta mutuo pasobra tur lokual pastor a bisa e ta konta pa mi tambe. E sintimentu ta mutuo. Danki. I hopi bia por ta hende nos sa nos ta kompartí hopi ku otro. Esei ta hasi el e pa ami nos relashon hopi intim, ku rèspèt, pero tòg ku nos i abrí. I a bri ku nos por komuniká ku otro. Sin reserva, sin niun niun judgement, sin nada. Yes. Esei ta siña kampion. Yes. Moñin, naturalmente ami konosé bo, pero sa bo ta vòrg nos no sa ken ta Moñin. Okay. Si bo tin ku bisa ken ta Moñin, ke lo bo por bisa nos? Moñin ta, promé ku tur kos, mi ta mama, mi ta kasá, anto di profeshon mi ta sikólogo. Mi ta un hende ku ta stima hende, mi ta stima servisio, mi ta gusta traha ku hende, pa hende, anto mi ta un hende tambe ku tur kaminda ku tin un kos ku mi por yuda kuné. Mas ku mi a pastor konosé mi kaba den esei mi ta yuda mas ku mi por. I di ora mi mes ta jump in ta kor ora bia ku mi tin personanan ku ta bin serka mi pa nos dialogá pa counseling etcetera ku mi sinti ku tok ta importante pa mi para hasi uso di bo experticio mi ta hasi esei anto foral e manera kon bo ta hasiel den kombinashon di bo profeshon

E ta komprendibel tambe pasobra momento ku bo ta yuda bo ta hala bo mes atras pa bo por yuda esei ta bo trabou, esei ta loke ta bo pashon, pero mas ku klaro nos tambe mester di e push de bes en kuando pasobra kos ta pasa tur hende nos tur ta hende nos tur tin nos kosnan. Juis. I mi ta di akuerdo ku bo, mohin pasobra mi debe mes eksperensia hopi biaha un hende ta pensa un pastor engelak no tin un problema. Bo sa tin un video ku engelak mi a graba pa mi duna kontesta na un hoben ku ta den Piskalat un tempu ku mi a hasi bishita basa un tempu pasá. E hobennan a puntra mi, pero pastor abo no tin un problema? Bo ta bendishonan ta mi a puru a kontest'é pa via di un video kontando un tigi di mi historia. Nunka mi a post e video. Di kere por ta ta birando ora pa mi por poste. Por ta ta masha bon pa mi poste pasaki e parti humano tras di dje ke men bo trabou ta keda bo trabou pero tras di dje ta e persona ta hasi ku e trabou por wordu hasi anto ta bida ta forma bo pa bo por hasi e trabou mi ta kere frankamente echt mi ta kere mi ta konvensí. Ku tur tur kos ku pasa ku nos ta formando nos konstantemente pa por kumpli ku lokual nan nos tin ku kumpli den bida pasobra nos tin un propósito. I mi bo ta kere moin ku tur sufrimentu òf mi ta bòlte un ratu? No tin kresementu sin sufrimentu, bo ta kere den e statement ei, ta un statement ku por sierto mi mes a yega di usa na hopi okashon, pasobra mi ta kere firmemente ku tur kresementu ta enserá un sierto sufrimentu pasobra bo tin ku laga lòs, bo tin ku kibra. Bo bo tambe ta kere esei? Mi ta kere ku tur tur kresementu ta bini ku. su challenge. Su E ta challenge. bini ku su tristesa, tin bia hopi miedu, kambio, pasobra kresemente ta, kresementu ta kambio. Sigur. Anto tin un kos ku semper mi ta bisa, kambio ta bini ku miedu, paso eigenlik loke nos tin miedu di dje ta loke nos no konosé. Anto Yes. kambio ta nifiká ku nos ta drenta un trayekto ku nos no konosé ainda, Juist. hopi bia. Juist. Anto, bo no sa kiko ta bini. Úniko manera pa bo husg'el ta dor di kosnan ku bo a pasa i mira kaba. Pero esei nos no ta para ketu ku eigelik esei no ta definí kiko ta bai bini. Loke ta bai bin por ta hopi hopi otro, pero no sin miedu di loke ta bin hopi dia. I sin bai eigelik profundo di esaki, pero djis pa tres'é pasobra un dje kosnan ku mi ta tuma nota di dje ta ku hopi biaha mi tin miedu di papia di morto. Anto mi ta konekté ku bo ku loke bo ta splikando pasobra nos no sa. Kiko ta bai bini? Dus tur loke ku nos ta kere ta un speransa ku nos ta karga i ta kere firmemente ku despues di morto tin bida den Dios, pero en prinsipio nos no sa. Kiko. Pues un noe no por muri bin konta bo bek ki ka pasa. Ni kon. Ni kon. Eksakto. Anto esei ta un trayekto ku bèrdat ta duna hopi hende hopi tristesa. Mi tin ku papia di mi mes. E ta duna hopi inseguridat guiando mi mama dos aña largu den su malesa, mi mama tatin cancer bo sa cu e momento ta bay yega bo no sa ki ora bo no sa con e ta bay sosode pero bo sa ke tin cu sosode anto bo ta realisa cu bo no por prepara pe tampoco. Bo no por prepará. Yes. Yes, paso einan mi kere yega. Ni maske kon bo por ba prepará, nunka bo ta fully prepared, nunka bo ta prepará sufisiente pa e situashon i foral dependé kon hende ta pensa e preparashon mester ta. Dus ku bo ta yega na aseptashon asina lihe di loke ta tumando lugá anto bo p'biai si ei no ta e kaso. Sí, anto e echo ku bo yegi pas'é el e kaba no ta un garantia ku bo por deal ku kada un tampoko, paso kada un persona tin un otro ròl den bo bida. Dus ma pa Celia na chikitu ku mi tata, esei tabata totalmente otro kon ma bib'é ku mi mama. Muchu mas konsiente, muchu mas den e espektativa pa mi tata e tabata pa ami personalmente un surprise. Pero di mi mama bo ta mira i e ta kana ta bini, anto dor di eksperensia di mi tata mi di ok mi ke kana ful e trayekto kuné pa mi ta sigur ku mi a duna tur kos. Anto e si a sosodé, pero manera mi a bisa nunka bo no ta fully prepará. Mi ta mi ta oña e e statement ei hopi profundo, anto loke ku bo a bisa tambe ta, ni maske bo a pasa den algu similar promé, e no Ta ta un un garantia. garantia. No, Dos ke inderdaad. sufrimentu ei i e doló i e pèrdida ei semper lo ta úniko dependiendo ken ta e persona ku bo ta perdiendo, pèrdida. Perdida ta algo duro pa hopi hende, e ta inkabo den un proseso di rou hopi profundo. E ta e perdida a por ta den diferente manera, e por ta inkluso algo material ku tin un sintimentu mará na dje. Pasobra nos ta kere hopi bia rou ta hende so. Rou ta perdida, punto. Anto tur loke bo pèrdè den bida ta bini ku un proseso di rou. Trasi dje pèrdida di trabou, pèrdida di un kas, pèrdida di hende, pèrdida. Inkluso un soño, un idea, un deseo ku bo tabata tin. Bo sa, papiando awor aki nan mi ta kòrda tabata di mi mama, por ehèmpel, ku tabata tin su soño. Cu ora ke ba cu pensioen, lo e por haci un cantidad di cos, pero lamentablemente door di un situacion medico cu e ta den un condicion medico, ta pone cu hopi dje cosnan cu el a pensa ke por haci, e no ta haciende. Anto e no ta un perdidas solamente pa e. tin konsekuenshanan sekundario pa nos ku ta yunan. Dus ku mi mes komo pastor bo tin ku yuda otro hende, pero hopi bia bo no ta haña bo ku un hende, loke nos a papia awor i tambe pa bai bèk riba e echo ku hende ta pensa ku hulpverlener ta bon, ta hasi ku e hende no ta puntra bo e simpel pregunta. Muin, konta ku bo mes. E kon si. E kon si. Konta ku bo mes. E kon si. Mi ta kere no ta tampoco ku nan lo no ke ni no ta interesá. Mi ta kere mi ta mir'é pasa hopi hende ta wak un otro for di e ròl ku e persona tin den su bida. Anto esei ta pasa ku tur tur hulpverlener ke men di bo ta mir'el'e

Na yuda mi intenshon pakiko mi a bai un dia riba mi mes ta pa mi yuda e hulpverlener tambe. Pasobra nan ta wòrdu dulubidá, anto nan tambe tin un karga ku e karga ei por di un banda e ta forma nan pa yuda mas mihó, pero e por stanka nos tambe. Anto na momentu ku nos stanka nos tambe mester di e. push. Pa bai dilanti. Pa bai dilanti. Anto yes. pa reconose e, e stancamento ei. Anto busca yudanza tin bia pa nos mes tambe no ta fácil. Yes, yes, tambe no yes. ta fácil. Bota para, ba, bota para ba priminti mi que nos quase un hell processo. Bosa, e cosi. Un lloramento. Mas mi que, mi que purba si, eh? Mi que echt passa un pro... Zo bibia mi ta, depende kiko mi ta passando de mi ta sinti pa mi tin ku llora. Pero mi no sa ku ta pensa ku rosén eis bo ta kere mete. Pero e no ta bai fásil, pero mi ke, mi ke sí, pasobra mi ta konsiderá yoramentu e forma pa nos limpia i purifiká nos propio alma i aliviá. Ta aliviá hopi. Wak tur kos nos ta traha perfekto, tur kos ku nos ta hasi tin un pakiko. Anto, yoramentu e tin e e funshon di por yuda nos aliviá. Anto bo ta mira hopi biaha ku Jeugdhulpverleners atrobe ta stanka na e momentu ku nan mes ke yora. No hulpverlener sho, mi ta kere tur hende ku a kustumbrá di wanta pa yuda un otro. Hopi biaha e proseso pa nan mes yora ta difícil anto ta sinta nan e yora so e ta sinta nan ku pa bo por yora bo mester por durf di sinti pa bo sinti bo mester por durf di bai na e pensamentunan ku ta hasi bo vulnerabel pa bo yega ei nan bo mester tin e tempu e espacio anto e konvikshon ku bo ta bai sali afó. Si algu den nos mente aki riba ya kaba ta bisa nos ku e kos ei ta bai bira kompliká, bo ta blòkia bo mes. Nos por blòkia nos mes den hopi kos, anto e problema den e kos ei ta ku bo no sa ni mes dikon bo no por yora, pero ta un proseso di protehá nos mes ta pone ku nos no por yora tin bia. Anto e ta hasié difísil. Pero importante ta si ku nos tin ku ban buska e manera pa yega nan si. Yes. Dor ku nos podcast ta pa tur hende, ta bon pa nos bisa ku e hulpverlener ta sapiando di tur persona ku ta duna yudansa di un òf otro manera i tambe e manera kon komo komunidat òf persona ku ta risibí e yudansa bo ta wak e persona aki i korektamente manera bo a bisa bo a bia pa e dunadó di yudansa ei. tumando tur loke ba trece dilanti moin, tin bia e por ta hopi difícil pa e mes por pone su mes den un situacion vulnerabel pe por yora. Moin ba yora, ba yega di yora. Esei si, mi tin ku bisa mi no tin problema kuné. Mi ta yora relativamente fácil i lié. Mi ta bastante emocional den sentido ku mi sa ku. Mes mi ta purba semper di keda fula, ok, awor aki e ta di mas, anto awor aki mi tin ku stòp, anto awor aki mi tin ku hasi algu. Anto tin bia e ta bai ku hopi dolor si mi no ta gaña bo, tin momentunan ku bo ta sinti ku kosnan ta birando hopi den bo bida, manera mi ta kòrda tabatin un kaso ku a touch mi. Hopi caso ta touch bo, pero tin caso cu ta touch bo mas cu otro pasobra e ta mishi cu algo di bo mes bida tambe. Anto mi ta caba den caso que a touch mi asina tanto cu mi a bay plat dies dia. Anto bo ta ripara cu ta bira hasta dificil bo sa cu bo den momento kico bo tin cu haci pasobra mi ta bisa bo tin cu train bo tin cu. Move, bo tin ku kome hòzònt, bo tin ku lanta, duna bo mes un rutina pa bo sigui pa bo no kai den un slump. Pero bo ta ripará ku n'e momentunan ei ta hopi difísil pa bo hasi kosnan ku bo sa ku bo tin ku hasi, pero bo mes. Dòkter sa na bo mes, e ta difísil di mira. Sí, e ta difísil, e ta difísil. Anto kon mi ta bisa semper? I nan nos no mes estens riba kiko nos ta sinti, nos mes estens mas tantu riba loke nos ke logra. Anto tin dia mi no ta gayabu, mi ta lanta ku dolor na mi kurason, kurason ta bati òf nos tambe ta lanta ku anzaya tin mainta, tin bia pa dianan ku ta spanend, ku tin muchu kos riba skema. Anto tin dia ku ègt bo ta kuminsá train, mi ta train mainta. Anto, eigenlijk bo no tin gana nada den bo kurpa, no tin gana di train, no tin gana di hasi nada. Pero mi ta bisa semper, bo ta push bo mes un Yes. tikim, anto bo ta bai mira ku tin bia mi ta train, anto awa ta basha fin mi kara. Yes, Paso yes. ta asina i so, loke bo, mi ta bisa semper loke bo boka no por papia, laga bo kurpa ekspres'é. Yes, yes, yes. Anto. Ora bo kur pa kuminsá ekspresá, bo ta ripará ku bo ta yuda ku bo emoshonnan tambe ta lòs. Mi ta spera ku mi trainer por wak e podcast aki. Pa motibu ku dos kos. Uno, hopi hende sa ku mi ta train mente, esaki ta un dje motibunan dikon mi ta hasi así. Training en berdad ta yudabu masha masha hopi mes, dus e no ta un kondishon fisiko so. De fakto e parti di kondishon fisiko ta bini kasi riba e ultimo, korekto. E parti mental. Juis, e parti mental. Onderhoud mental e ta. Juis. Anto ami den mi training tur hende sa tambe ku un dje kos nan ku mi gusta baila, mi gusta baila masha hopi mes so muzik ta hasi un. Cambio den mi bida. Totalmente. Dus mi tin cu tene music, mi tin cu baila. Mi tambe. Dus laga bo curpa expresa loke tin bia bo boca, Boca no no por por papia. papia. No por papia, e si. Sí. Laga bo curpa expresa loke bo Bo boca. boca no por papia. Bo sa muin, am, Profeta Elias, si mi no ta ekiboká, so mi ke tresa aki dilanti pa tur hende sa ku ni maske kon serka bo ta di Dios òf ni maske ki ròl Dios a duna bo pa kumpli ku su propósito, no ta Usando bo palabranan un garantia ku lo bo lo no pasa den sierto kos. Profeta Elias a pasa den un momentu hopi duru ku el a inkluso kontemplá i pidi Dios pa tuma e numa. Dus en prinsipio Elias a drenta un sorto di depreshon asina profundo ku ya e no tabata konsiderá. Importante mas keda na bida. Ta mira menshoná esaki pasobra ta skirbí den Beibel. Ta un profeta, un dje profetanan di mas grandi. Asta e a kai den depreshon, den un gevol ku mi no tin forsa mas pa sigui. Anto Dios i kone lanta. Kome i sigui. Mi sa ku seka bo tabata tin e eksperenshanan, pero un di e eksperenshanan di mas impaktante, aparte di e pèrdida di bo tata i mama, ta e eksperensha tambe kaminda ku bo tabata tin ku dil ku e realidat nobo ku un di bo yunan ta presentá den boso komo famia su ambiente. I na e momente ei no solo papia anto di moñin. Terapista, nos a biantu di e muhin mama ku tin ku get everything together pa apesar di bo doló, apesar di bo sufrimentu bo mantené e ambiente nesesario pa e yu a ke ta komodo i tambe sigui saca forsa i energia pa bo por yuda otro. Un eksperensha di Elias. Bo a menshona hopi kos. Hopi palabra ta treger cu mi no ni sa unda mi cuminsa pero mi ta cuminsa ne parti di rock bottom mescos cu bo bisa cu profeta Elias nos tur ta hit rock bottom anto loke bo ta descubri cu bida ta ayori cu por ejemplo den caso di mi yu na mi splica si. Mi yu, ora mi a haña e yu, sowiso ta tin un zwangerschap masha masha kompliká i difísil. Ora al fin al kabo mi yu a nase, despues di un par di siman mi a kuminsá nota algun kos na dje. Anto e reakshon ku mi ta haña tabata promé, ai si pero bo ta sikologisá tur kos, bo ta buska un kos tras di tur kos. Anto pa despues bin resulta tòg ku bèrdat mi yunan ta tin mi yu ta tin kènmèrkanan di outismo? Anto ku a bin resulta ku mi yu ta riba spèktrum? Kiko ta outismo? Pasobra tin hopi hende kisas ta tende e palabra pero no sa kiko e ta. Esei ta kos ku outismo hopi bia ta wòrdu bruhá ku hopi kos pero. Nos ta yama el un spectrum, juist pasobra autismo ta difícil pa hende comprende, mi ta comprende berdad pasobra e ta parece den hopi color y forma. Correcto. Cada un caso di autismo ta unico, pero locual nan ta comun den autismo bo ta haya por ejemplo ta cu. Ta hopi kos ta vooroordeel tambe. Nan ta bisa ku outista, e palabra outista ta pasobra nan por ta di focus riba nan mes so òf ku nan ta bezig ku nan mes so. Anto ora bo tin persona outista den bo famia bo ta ripará ku eigelik. nan por tur kos. I nan ta super inteligente. Den mi kaso mi papá beso pa trobe manera di mi papá pa tur kaso di autismo so tin diferente pero den mi kaso mi yu por tur kos anto e echo ku nan tabata kere antes tambe por ehèmpel ku e no por pone su mes den zapato di otro òf e no por sinti pa un otro esei tambe no ta asina loke ta pasa hopi bia ta asi. Ku e no ta ekspresá mesora ora e ta sinti algu. Den su kaso, nan ta wòrdu ki siensia ta hopi mas leu ku outismo, ku asta nan ta kurando outismo, pasobra e tini ke ber ku refleksnan primitivo di hende, di haña ansiedat. Por ehèmpel, hopi bia outismo bo ta hañel e ta bini tambe ku. Um, selectief mutismo cu un autista ora no conoce un ambiente, e no ta papia, yes. e no ta intercambia. E, e ta kom over que ta cera su mes, pero eigenlijk ta un ansiedad e ta primitivo di e kokita nobo, anto e ta menasante, mi tin ku trek terug yes. Anto, bo ta ripará ku ora e kustumbrá mas tantu ku hende, e ta bin lòs, anto e por papia bo te babu na awa mes. Pero e ta algu ku awor aki e siensia ta sina leu, i mi yu tambe a pasa den, ku djis un par di kos ku nan a dun'é, un brel spesial ku ta stimulá un parti di suseso. Kos ku ta pone na su kurpa, bo ta mira ku el a bira hopi mas sosial, ku su ansiedat sosial tambe a baha hopi, e ta un mucha ku ta bèl puntra hende, konta ku nan, e ta interesá hopi mas tantu den hende. Anto pasobra e e bista ku eigelik un outista no por interkambiá ku hende òf no ta sinti meskos ku otro hende, No ta korekto i no por hopi bia ekspresá loke ku e ta sinti. Pero pa nos bai bèk ku Ratu Moin, kiko eksperensia tabata personalmente komo mama? Uf, al fin al kabo nos mester la warda un ratu promé ku por a tèst'e. E promé tèstnan tin mag di tuma lugá ku kuater aña. Anto e ora ei ku nos a haña sa sigur. E ta duru pasobra bo ta ripará ku bo ta traha ku kasonan, pero ku bo mes, bo ta spanta kon bo vooroordeeld eigenlijk bo mes ta. Pasobra e solo hecho ku mi ta spanta kaba ta pasobra mi yu ta outista, anto kiko awor? Anto lokual ta duru di e kos ei ta ku bo sa ku bo yu kaba tin ku bai deal ku. prehuisionan di hende o kei kon ta bay para ku su estudio, kon ta bay para ku su skol, komo mama bo ta pensa mi ta reia na mundu ta pa ora mi sera mi wowonan mi yu por sòru p'e gana su pan. Tur esaki ta konektá ku e sentido natural di protekshon i tin pa su yunan. Juis, anto tur e preocupacionnan ei ta drenta, pasobra ya bo ta pensa, Con ta bay haci cu scol? Con ta bay haci cu tur cos cu e tin cu siña? Con e ta bay deal cu mucha? Con ta bay cune na scol? E por ser amigo? E no por ser amigo? Mil y un cos ta pasa den bo mente. Ba papia tambe di hit rock bottom. Ant di e eksperensia aki tabata un eksperensia ku mi daba hit rock bottom. Ki tabata e emoshonnan ku a touch bo i kon Dios tabata asina primordial den bo proseso di aseptashon i kisas inkluso alimentá bo? A baña forsa pa sigui dilanti. Bo sa, Pastor, awor mi ta asina, asina, mas leu den e proseso cu mi por bisa achteraf, pasobra na e momento y si ta tin momentonan cu bo ta down, bo ta bira depresivo, bo ta, bo no sa con pa bo pak an, bo no sa con deal, bo no sa unda cuminsa, pero achteraf. Bo ta ripará atrobe ku tur rock bottom tei eigelik pa forma bo. Ku e ta tei pa siña mi hopi kos kon bo vooroordeel mi mes tabata kuantu kos nos mes ta spanta di dje pa ignoransia. I Dios su rol tabata den esei pa bo den un. Grandemente loke a duna mi hopi. Speransa i konsuelo, hopi hende no sa esaki, ku for di un momentu ku mi zwangerschap a kuminsá kana difísil, mi a haña yu, anto ku mi a mira ku algu ta diferente ku mi yu, mi a kuminsá un ayuno strèng strèng, anto riba lokual mi ta gusta ku ta. Tur kos ku tin kafeina. Dus mas stòp ku chukulati, mas stòp ku te ku kafeina, mas stòp ku kòfi, mas stòp ku kola, tur tur kos strèng strèng strèng. Manera Elias ku ta mas stòp di kome. Ablief? Manera Elias ku ta mas stòp di kome. A stòp di kome. Anto mi tin ku bisa ku e proseso ei mi a wantel e ocho aña di mi yu su bida sin ku mi a mishi ku nada nada nada nada di kafeina, resando. Pa Su desaroyo, sakrifikando i entregando pa Su desaroyo. Anto ku e proseso di ayuno ei a forma mi hopi pasobra bo ta entregando algu ku bo ta realmente gusta hopi. pa bo hoop, en todo caso di tur locual bo ta sacrifica cu bo yu lo beneficia di dje. E ayuno a bira un intercambio di regalo entre abo y Dios. Mi ta duna Dios tur loke mi ta gusta pa Dios. Duna mi bèk su regalo manera eskohe. T'esei nos siembra el inkluso sakrifisio. Sakrifisio ta un interkambio di regalo entre abo i Dios. Sí. Anto ku ta un kos ku ta touch bo bida asina dip ku bo no ke ni pifia di usa nada nada pa bo no. E nan bo ta mira aki ku amor por, eh. Sí, Paso ta sí. pa amor pa bo yu, bo ta kapas di sakrifiká ku yo dis tur tur tur. Tur, tur kos. Tur, tur kos. Tur Amor. kos. Tur Anto ta kos. esei ta eksperensha di Dios tambe, pa Mhm. amor pa hende, Mhm. el a entregá su úniko Yu, el a sakrifiká tur kos. Pa motibu ku e ta stiman tot mes ora duna nos e definishon di amor tambe, kual ta nifiká amor ta ku mi ke de lo mehor pa abo, pa abo ta bon. Anto si esei ta nifiká ku mi tin ku sakrifiká tur kos, mi ta hasié pa abo ta bon. Anto, einan nan. Mi ta kere ta un enkuentro real di amor, kual ta un enkuentro real ku Dios, i mi sa tambe ku bai e enkuentro ei den bo eksperensha komo profeshonal tambe, ku bo no ta lòs bo bo kounselen, bo terapianan for di loke Dios mes ta nifiká tambe den bida di un hende. Bo ta asta siña ku, Eigelik e rock bottom nan aki. Ta nesesario pa bo relashon ku Dios. Pasobra ta den e momentonan ei bo por konektá profundamente, bo ta konektá ku bo mes dolor, bo ta konektá yori mas fásil pa medio di dolor, yammer genoeg, pa medio di dolor bo ta konektá muchu mas profundo ku Dios. I te sea pasa ku Hesus tabatin di hòf di Getsemane, el a bai bèk tres. Ni e no a wòrdu dispar di e dolor ei. Ni e no a wòrdu dispar kimin ei, ni Dios mes no a wòrdu dispar. Anto el a konstantemente bai bèk den su dolor buska e konekshon ei. Ma ku bo ta papiando di dje muin, meskos Elias a hasi, ora ke tambe a hit rock bottom, ke el a sinti mi no ke biba mas, el a konektá ku Dios, Dios di ku n'el lanta i kome. Anto, pa medio di e eksperiencia di Hesus hopi kos ta bai pasa den momento eso. Bo ta bai buska kontesta riba shen mil kos, dikon ami, dikon nos tin ku pasa den tur e kosnan aki, dikon nos. So bo ta pasa hopi prosesonan ku bo yu, anto bo ta keda puntra dikon ami. Anto ku bo ta haña hopi kontesta na kaminda ku Dios no a spar ni Hesus? Eksakto. Dus ni Dios no a wòrdu di spar. Ni Dios no a wòrdu di spar. Dus kon nos si lo wòrdu di spar? Anto, loke mas saka afó mi tin ku bisa ta ku asta m'a yega un kaminda wòr ku ora. Kosnan duru bati na mi porta ku maske mi no por mira kiko ta bini, mi ta sali for di e punto di bista ku lo bai bon, pasobra si bo wak pon for di e momentu ku Hesus a sufri, a sali resurekshon despues. Lètterlik, bo ta siña mata loke ta di kurpa. Pa bo por gana e parti di di fe, e parti di di resurekshon spiritual. Anto e resurekshon ei ta mesun kos ku siña òf meskos ku bo ta siña algu nobo di bida. Bo ta haña un sabiduria nobo for di kada rock bottom. E ta rock bottom pa nos. Pero Dios tin muchu mas konfiansa den nos ku nos mes. I si e pèrmití mi pasa den e kos ei, ta pasobra ami tin ku siña algu afó, ami tin ku kita for di un parti di ignoransia ku mi ta tin di bida pa mi siña wak e kos ei otro. Anto asina el a alimentá mi fe. Masha hopi mes, pasobra dor di e eksperensia aki mi ta ta haña hopi inspirashon, mi ta skibi hopi, mi por a inspirá hopi hende pa medio di e eksperensia aki pasobra m'a touch of m'a kai lastra riba rock bottom anto. Djeinan mi a siña kuantu impakto tin na momentu ku bo no sa algu anto ku e miedu di enfrentá e kos ku bo no ta komprondé ei, anto e despues ku bo realisá ku eigelik e situashon no a kambia. Pero bo konosementu tokante di mundu a kambia, i ta ami ta kresiendo. Pasobra e situashon ta loke ke ta, ta nos ta duna nifikashon na dje. Dios no a solamente bisa Elias lanta i kome, pero el a bis'é, Unda mi ta keda? Usa e ekspreshon akí pasobra bo konos'é mi hopi bon. E e teksto akí ta un teksto ku ta dirigí mi bida masha hopi mes. El a bis'é, Lanta i kome. Paso bo caminda ta largu. Cual ta duna nos di compronde mi ta kere, scuchando bo historia, moin nos por ta di acuerdo cu otro cu e sufrimentonan of e rock bottom cu nos ta hit ey no ta final of e unico experiencia, pero e ta un Eksperensha riba un kaminda largu ku ta sigui, anto e final di e kaminda largu ei nunka ta e sufrimentu sino e resurekshon. Despues di kada wer skur, sol lo tin ku sali atrobe. Tota e kreyensha i nos ke pa hende tin e fe ei. Pasobra nos ta papia hopi bia di fe. Pero nos no ta apliké den nos bida. Yes. Duma hasi el e mi mishon pa purba tradusí kon ta biba fe. Paso nos ta Yes. papia di fe, pero kon ta biba fe. Bo sa mi ta mi ta es aki mi ta enter e podcast aki i nos episode hopi importante wak e ta e ta really hit home. Anto mi ta gusta, pasof e ta, bo ta yudando pa nos por duna un ekspreshon real na fe. Fe no ta nifiká djis mi ta kere den Dios. Fe no ta nifiká mi ta hasi orashon pa Dios hasi loke mi ke. Fe no ta nifiká mi ta kere ku sigur Dios lo move su man. Fe ta nifiká ku ni maske kiko mi pasa aden i ni maske kiko Dios pèrmití mi pasa aden, Dor ku Dios ta huntu ku mi, e final mester ta bon. So mi tin ku konfia esei. Konfia ku paso Dios ta den, e final semper ta bida i resurekshon. Den e final, den e proseso, Dios ta konstant. Anto bo fe ta komprondé Ku e kos ei no konfia bo sintimentu, bo no ta konfia sintimentu na e momentu ei mas, esei ta push mi pahinta pa mi bai trei numa. Si mi ta sinti mi ku ansiedat, no ansiedat, gana, no gana, mi ta pusha mi mes tòg. Pasobra fe ta siña bo ku bo no sa. Unda bo ta bai para? Pero bo sa si ken ta guiando bo, hiba bo inan. E kaminda ta hiba bo ta bon. E kos ei anto ku ta mesun kos ku e ta bisa bo, bo ta bai pasa den kandela pero lo bo no kima. Pero e ta sinti kayente si, bo ta sinti e vlamnan na bo kurpa pero bo no ta kima. Loke bo ta siña ta ku fe ta sa ku bo ta bai sali bon afó ku loke ta pasando pa horibel ku e ta sinti. ku bo ta bai sali bon afó tòg ku e ta pasando pa bo i no kontra bo. Al kontrario, bo ta siña ku rock bottom ta subi trapi spiritual. Moin, Di henter mi kurason mi ta bolbe gradisí bo pa a aseptá mi invitashon. Mi ta bolbe ripití ku a kende bo den bo wowonan, bo ta mi frènt. Bo ta mi ruman, bo ta mi counselor, bo ta mi terapista. We can go deep, deep, deep and we can go high, high, high. Anto mi ta gradici bo pa invitacion aki na Abo cu a Sigui Nos y corda cu fe ta nifica cu di mas ke kico bo pasa den dor cu Dios ta cu bo e final mester ta bon. Thanks! Amen.